Dzadzɛnyenye nyawo le aŋɔ afi aɖe nyigba enye enu yi ke efu ɖem le edua me ale gbegbe. Edumemetsitsiwo, efiawo nye ame yiwo de agbagba be yewoatsi wɔna ya ŋu gake ao edumeviwo mete ŋu agbagba dzem be yewoatsi wɔna ya ŋu o. Evalɔf TV Dzagba eɖo tsa ege ɖe aŋɔ lɔ afi aɖe nyigba Etsɔ etɔ wòkɔ tso afi yiwo ke wòdze be wòanye teƒe dzadzɛ hafi mete ŋu nɔ mɔ oa, míeɖe tsa míekpɔ nu ɖeka eve ɖo yi ke míedze agbagba ete ɖe etɔ wòkɔ. Abe ale yi ke nèkpɔm ene, ne nèkpɔ etɔ wòkɔa, afi yi wòdze be woadzra ɖo, eŋuwo va dzena ɖo, amewo va ƒlena akpalia, eva zu egbekɔɖoƒe ɖo yi ke mede bubu edu ya ŋu o. Ɖe leke wòdzɔe? Míege ɖe asia me, eɖo dze kple asimetɔwo Midze agba eɖo dze kple Assembly Mema ne dometɔ ɖeka ku ɖe aleke aŋlɔ afiaɖenyigba ƒe dzadzɛnyanye nyawo wome afɔ tsɔm o. Nenema kee ne nètso le aŋlɔ afiaɖenyigba dua me edzo yina gaze xɔgbɔ afi ma hã le mɔto afi ma hã zu gaze yike ne nèle ŋu ma nanɔ numɔkatã sẽ ɖe ŋɔtime. Yi miaƒo ŋu ne Assembly Member wo dometɔ ɖeka. Fia míele fia nye afia anyigba tɔkɔshi me ale be le megbenya mía kpo edzetsia alo dzeƒi tsia. Enye nyateƒe be afia anyigba míaƒe kuxee wo dometɔ vevi ɖeka ye nye dzadzɛnyenye ƒe nyawo ale be enye ŋuyike ɖea fu na mí xoxoxoxo menye eŋu yeye wonye o gake Eye wònye ŋu wònye li xoxoxoa, ele be miawo hã miato mɔ ɖe edzi aɖi ɖa. Nenye ŋu yeye wònye hafi míegblɔ be o, míenye ŋutɔwo ke míala o. Gake eli xoxoxo eya ta fifia ɣeyiɣia ede be míedu gboŋglawo, míawɔ ɖoɖo ato míaƒe tokɔmegãwo dzi kple susu be nenye ɖe míetɔ kɔ ma ge ɖe tokɔtokɔwo me, eli xoxoxo nenema fifia alé míawɔ hafi akpɔ gbɔ. le tokɔtokɔwo me, le aƒekɔaƒekɔwo me. Ele be míawɔ nenema kple susu be míaƒe tɔkɔ alé o la, enye ŋukpe. Medze mí o nenye be yɛaɖo yo míekplɔ ame aɖewo va dua mea, ne woto tɔkɔkpa dzia, zi geɖe alo ne wodzɔa, enye akokoe na mí. Eya ta míedi be dumemegãwo, fiahawo, tokɔmegãwo, woawɔ ɖeka kple mía ame yiwo ke nye Asemblimeyilawo kple susu be míatrɔ asi le míaƒe tɔkɔ ŋu Ne míewɔ nenema, ke nuyiwo ke edɔ go tso etsaɖiɖi kple eƒe modzakawɔwɔ ƒe ŋu woma, míate ŋu adze wo gɔme kple susu be afiye míele fia. Ame aɖewo womekpɔ tɔkɔdzetsia hã kpɔ o. Taflatse, wole afi yi wolea tɔ meli o. Míate ŋu akplɔ wo be woava kpɔ tɔkɔdzetsia. Ye nenye be míedzre teƒea ɖo, Wònya kpɔ ne ŋku hã miate ŋu awɔ gbadɔwo ɖi nenye be ŋdɔ ʋuʋum nenema. Amewo ava no te axo ya fafɛwo, woaɖo akpa le tsia me aƒo detsi. Ame aɖewo meɖo akpa detsia, ame aɖewo meɖo akpa ko woaɖe le tɔme akɔ ƒo detsie kpɔ o. Ne womeƒonɛ kɔ akpa ŋutɔ ŋlɔna ɖe detsia me awɔ ame aɖewo mekpɔ kpɔ o. Eya ta nu gbãtɔ yi ke hiã hafi míate ŋu atu numɔwo katã ɖe edzia enye míakpɔ egbɔ be míaƒe tɔ kɔ, ele dzadzɛ eye ehanyawo gatrɔ gbɔ va dua me. Ame yiwo ke. ko ha nyinyi ma. Asesẽ be míagblɔ na wo be womeganyi ha o, gake ele be míawɔ ɖoɖo nyuitɔ be hawo nanɔ kpɔ me na wo. Nenye be hawo nya le kpɔ me ko la, efia be ha medodo ge ame aɖeke nayi kpɔ kpɔ ge, eha medodo ge ayi gbɔ me gblẽ ge o. Eya ta mía nɔvi yiwo ke eha nyi ma neno susu me na wo be míegɔna ɖoɖo kɔ gatu wo be ame sia ame newɔ eƒe ha kpɔ ye ne míekpɔ ha aɖe le gota míelé ge. Ne míelé ha ma wɔa, ke ya zu fiawo ƒe nya. Ema nage ɖe to me ne mía nɔviwo nyuie. Ame aɖeke mebe womeganyi ha o.